Килеп җиттек без барырга тиешле урыныбызга. Минем тавыш үзгәргәнгә аптырамагыз. Хәзер барысын да аңларсыз. Без бик биек тау башында. Монда бик нык җил. Күреп торасыз үзегез дә. Э, бу җилнең сәбәбе роза ветров дигән төшенчәне беләсездер инде география дәресләреннән. Бу җилнең сәбәбе менә шул э, балкулыкларда, шушы таулар булуда. Аның юлы шушыннан ул җилнең. Бөгелмә Бәләбәй калкулыклары дип белерсезме, әле теге якта инде ул, дөресрәге. Һәм э, теге якта да э, калкулыклары бар, һәм менә шушы чокырдан, шушы иңкүлектән, морҗадан йөргән шикелле сызгырып җил йөреп тора. Э, әлбәттә инде биек урында ул тагын да ныграк сизелә. Э, аңлар өчен генә әйтәм, Бу урыннан тагын 45 километр барсак, Төпкилде дигән авыл янында җил электростанцияләре тора. Димәк, инде аның юлы, аның көче шундый менә ераклыкка да җитә. Бу географиясе булды. Ә без килгән урын Мәтәү Тамак дип атала торган тарихи авыл, 100% татар авылы. Һәм монда кергән вакытта ук авылның бик матур стелласына Мәтәүтамак авылына 1741 елда нигез салынган дип язып куйганнар. Тарих буенча да шулай, 41 елда бирегә киләләр, беренче чиратта типтәрләр күчеп утыралар һәм шушы авылны башлап җибәрәләр, ә 1769 елда бирегә ясаклы татарлар да килеп кушыла. Хәзер авылның күренешләренә сокланырбыз да, аның эчтәлегенә тирәнгәрәк керербез.
Башкортлардан җир алып күченеп утырганнар дигән җөмләгә ияләнеп беткәнсездер инде. Ул заманның шундый үзенчәлеге булган шул. Петр II-нең 1730 елгы фәрманына нигезләнеп, башкортлар вотчина җирләренә башка халыкларны кертә башлыйлар. Сәбәбе гади, Зур җир биләмәләре өчен салым түләрлек акча булдыру.
Мирабый, бу ташларны без авыл эченнән чыкканда берничә корылмада күрдек. Э, Элеккедән калган шушы урыннан чыккан ташларма бу, карьер урынымы бу, нинди урында без хәзер? Без э, авыл тарихы буенча Иске йорт дип аталган җирдә, авылның башланган иң беренче нигез салынган урынында. Ай, Мәтәтәмәк авылы иң беренче шушы урында башланган. Бу ташлар, бу ташлар тау өстеннән, кыядан килеп төшеп, монда тимерлек булган, тимерче булган, аның помо, э, ярдәмчесе булган, шулар аста калып үлгәннәр. Шушы урында инде бөтен уңайлыклар монда күзгә күренеп тора. Чишмә ике җирдән чыга бит инде менә. Гайсә ел не чишмәсе килеп кушыла Мәтәү елга э, чишмәсенә э, елгасына. Өстә тагын бер чишмә бар, ул э, кушыла. Бу вакытта инде әйтәләр, бу тирәдә не урманнар булганнар күп итеп, җәнлек күп булган, балык күп булган, балык әлеге вакытта да бар бу елгада. Иске йорт дип йөртәләр, авылның башлангычы шушы урыннан башланган.
Мәтәүтамак авылына килеп утыручылар чыгышлары белән хәзерге Актаныш районының Әнәк авылыннан булганнар дигән фараз бар. Хәтерләсәгез, Әнәк Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиевның туган авылы. Аның тарихы 1701 елдан башланган дип исәпләнә.
Иң беренче сорау, ни эшләп йөрисез бүген авылда атна уртасында? Ни сәбәп белән кайттыгыз бүген? Без менә сезнең килгән ишетеп килдек инде. Азрак авыл тарихына азрак кенә күзәтү ясап, сезне может таныштырып, үзебезнең шәҗәрәләр белән таныштырып, и менә шушы шәҗәрәләрне Алдагы көннәрдә дә тирәнрәк өйрәнү. Өйрәнеп, бәлки Казан архивларына чыгып. Чөнки безнең ревизийский ниләр бар, кыягазлар күп. 1008 елдан башлап чыгыш кайсы авылдан именно Монда килеп утырганнар төпле генә билгеле хәбәр юк. Әйе. Шуның өчен менә безнең бу
Сезнең ничәнче буынга кадәр билгеле бүгенге көндә? Менә бу безнең оныклардан башлап 11-нче буынга чаклы билгеле.
1690 ел дип тора, иң иң борынгысы инде. Әйе. Туган елы. Ә менә бу безнең шәҗәрәне ясаган Башкорт академия налогтан әйттеләр инде сезнең припущенниклар дип атала бит менә килгән кешеләр теге әби патша рөхсәт биргәч ремейственниклар актаныш районыннан күчеп утырган булырга тиеш диләр әмма ләкин билгеле генә ни юк Төгәл шуннан дип язылган Төгәл кыягаз шуннан табылмады. кыягаз табылмады.
Авылның иске йорттан хәзерге урынына күчеп утыруның бер сәбәбе, Мәтәү елгасының холкы. Кечкенә генә, әмма тиз сулы әлеге инеш язлыкта, көчле яңгырларда бик кыска вакыт эчендә тулып ага торган ташуга әйләнергә мөмкин. Алай да авыл Мәтәүдән ерак киткән дип әйтеп булмый.
Рәхәтләнеп тыңлап торабыз шушы елган аккан тавышын. Мәтәү елгасы булгач, авылның исеме кайдан алынган икәнлеген аңлатып торасы юктыр инде. Мәтәү тамак булгач, бу инде башка авылларга да кагыла. Мәтәү тамак булгач, ул елганың тамагында урнашкан авыл дигән сүз. Шушы хәзерге урынында Мәтәү елгасы Өсән елгасына э, килеп кушыла. Моннан, шушы иске йорттан, авылның элеккеге урыныннан биш кенә километр ераклыкта Мәтәүбаш дигән тагын бер татар авылы бар. Анда инде урман эченнән шушы Мәтәү елгасының килеп чыккан урыны. Менә Мәтәүбаш, Мәтәүтамак. Мәтәү дигән сүзнең каян килеп чыкканын чамалап карасак, бу яктагы халыкның бер риваяте бар. Иң беренче булып, якын тирәдәге авылларга җирне бүлеп бирү, ул инде типтәрләргә башкорт җирләрен бүлеп бирү, нәкъ менә шушыннан башланган дип исәпләнә. Һәм дөрестән дә, еллары буенча карыйбыз икән, Мәтәүтамак авылы башка авылларга караганда бер 3-5 елга булса да алданрак килеп төпләнгән бирегә. Һәм менә шул җир бүлеп йөргән вакытта землемерлар инде, патшаның землемерлары, мә тәү тапкыр сезгә шушыннан җир бирәбез дип әйткәннәр. Тәү тапкыр, ягъни беренче булып сезгә бирәбез. Бу беренчесе дип әйтүләре инде. Менә риваяте, миңа калса бик матур шундый бер версиясе бар. Мәтәү Тамак авылының килеп чыгышы турында.
Авыл күченүнең икенче, әмма саллы сәбәбе, уңдырышлы, иркенрәк җирләргә якынрак булу теләге. Техника булмаган заманда басуга ни кадәр якын булсаң, шул кадәр тиз эшлисең дигән сүз. Алай да авыл халкы юлдан курыкмаган. Биредә хәтта иң биек тау түбәләрендә дә электән эшкәртелеп килгән басулар бар.
Сез э, авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнгән кеше буларак, шундый сорау, э, болай каранып йөргән вакытта басулар артык зур түгел, җир уңайсыз, әзрәк барасында менә шундый тауларга килеп төртеләсең. Э, авыл хуҗалыгы, монда бит инде җир алып, җирне эшкәртергә дип килеп утыра типтерләр. Анын берәр төрле мәгънәсе, файдасы булды микән? Ни өчен дип күченде икән алар бу якларга? Ну, мин уйлавымча инде, беренчедән, елгалар, чишмәләр, монда бөтен менә без инде элегрәк шутлаган идек, авылга таба 27 чишмә ага. Бөтен вак төякләрен шутлап инде. Әйе. Суга бай, и Өсән елгасының ике яклап та анда уңдырышлы җирләр. Ул где-то 300 гектарга җыела. Шуңа да кызыгып килгәннәрдер инде. Авыл хуҗалыгына килгәндә инде җирләр нирәк инде. Әлбәттә, ташлы, кырын и басулар белә ни генә кечкенәләр. Монда инде шул үзенең теге спецификасы бар. Таулар, елга. Күпме уңыш җыялдыгыз һәм гектарыннан күпме чыкты? чагыштыру өчен? Безнең э, җирләр инде ул кадәр зур уңдырыш бирә торган җирләр түгел, но быелгы елны әйбәт кенә уңдырыш, 23 центнер урожай алдык. Безнең җирләр өчен инде әйбәт дип уйлыйм.
Мәтәү Тамак кебек халкының тырышлыгын һәм уңганлыгын ерактан ук чамалап булган авыллар бик сирәк. Бу озын һава кадрларын махсус куябыз, чөнки Мәтәү Тамакның Сез күргән бөтен табигате, авылның эче генә түгел тирә-ягы да, тулысы белән кеше хезмәте нәтиҗәсе. Таулардан кала, әлбәттә.
Минем кайчандыр бер күптәннән әйткән сүзем бар иде сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Әгәр дә сез берәр төрле авыл тарихына багышланган яки берәр төрле тарихи фильм караган вакытта яугирләр Америка өрәңгесе арасыннан килеп чыксалар, гомергә дә ул фильмны эшләгән кешегә ышанмагыз дип. Чөнки ул агачлар бик күпкә соңрак кына барлыкка килгән әле авылларда. Гомумән алганда, авылларның тышкы кыяфәтләре бик тиз үзгәреп бара. Э, менә үзегезнең телефоннарыгызда булган фотографияләр буенча гына да чамалый аласыз. 5 ел эчендә генә дә авылның кыяфәте, йортлары, агачлары танымаслык булып үзгәрергә мөмкин. Кайчандыр кеше яшәгән урыннарны чүп басып китә, агачлар мәчетләрдән биегрәк булып үсәләр, һәм башкасы, һәм башкасы. Әгәр дә инде без унъеллыклар белән сөйләшәбез икән, утыз-егерме ел эчендә генә дә авыл бөтенләй дә танымаслык булып үзгәрергә мөмкин, чөнки агачлар бик тиз үсә. Мәтәүтамак авылы да гел менә шушындый гына яшеллеккә күмелеп утырмаган. Бу авылның хәзерге көндәге кыяфәте Әхтәм абыйның эше. Әхтәм абый озак еллар мәктәп директоры булып торган кеше, химия, биология укыткан кеше һәм үзе инде э, биология укыткач, шул инде табигать фәне булгач, шушы агачларны да, су буендагы талларны да үз кулы белән утырткан кеше дип аңлыйбыз инде без. Үз колыбыз белән генә түгел, а бөтен авыл халкы тотынды. Нәрсәдән башланды ул? Нәрсәгә кирәк булды ул су буена таллар? Нәрсәгә кирәк булды Без урамда агачлар? бәләкәй чагында Бөтен су буе балыгы күп, торлары бөтсә иде. Ә без инде монда безнең кулга тапшырасың бу авылны. Анда агачлар да, суырлар да, төрле җәнлекләр дә бик нык кимеде. Менә шуңа күрә инде балалар да тәрбия булсын өчен дә су буйларына утырттык. Менә бу Бәләбәй районы ягындагы тауга карасак та, 100 гектарга безнең балалар утырткан агач үсә. Мөрі тағысы, қазір орман.
Мына бу юкәләрендә мин без аннан соң менә монда дендрарий утырттык. Бер гектар.
Аның агачлары да үсте. Хәтта топылларына мәчеткә салдык. Чөнки әй мин үз гомеремдә мәчет үзе үзе үстергән агач балалары менә мәчет безнең шу топыллардан бөтен такталары шуннан алынган.
Дендрарийга ничә ничә төрле үсемлек утырттыгыз сез? Без анда утырганда ул 30 төрле иде.
Юкка гына Мәтәүтамак авылына һөнәрле кешеләр күчеп утырганлыгын ассызыкламый төбәк тарихын өйрәнүчеләр. Яңа урынга күченгәч, җир эшкәртүләре дә, урман кисүләре дә табигый һөнәрләр дип алыйк. Ләкин аннан тыш та бит авыл халкы Бүген дә тегүчеләрен, тире иләүчеләрен нәселләре белән хәтерли. Шундый нәселле һөнәрләрнең берсе, әлбәттә, умартачылык. Азат инде Башкортстан ягына чыкканбыз икән, бал турында сөйләшми хәл юк. Татарстан ягында яшерен батырын түгел, мактанып, менә бу башкорт балы, Башкортстан балы дип Әйтәләр инде, анын нәрсә аермасы бар? Башкорт балы дигән бренд ул аерым брендмы ул? Нәрсәсе белән аерылырга мөмкин ул?
Ну, галимнәр әйтүе буенча инде, Башкортстанда безнең үзенең төрле, үзенә якын үзенә хас үсемлекләр үсә. Менә ул балдан җыелган үсемлекләр инде. Бал ул үсемлекләрдән җыелган, инде башкорт балы дип. Угын алыйк без моны.
Чамалап кына. Шактый шулай.
Хәзер бер секунд.
Чык. Әле үзем генә алыйм. Хәзер булды. Җәмәгать шундый үсен инде, шундый шартларда эшлибез, бик тырышабыз инде без. Нинди үзенчәлеге бар аның?
Ну, мәсәлән, безнең Башкортстанда инде әйтү, әйтү буенча бик күп юкә урманнары үсә инде. Ул даже бөтен Россиянең өчтән бер юкәсе, ялгышмасам инде, Башкортстан территориясендә үсә дип беләбез инде. Шуннан балның тәме дә үзгә инде.
Шуңа үзгәрергә Үзгәрәделәр инде, әйе.
Башкорт балы дигән бренд турында тагын бер кат аерым сөйләшеп алырбыз. Аның бик үзенчәлекле, аерым төбәккә генә хас төре дә бар бит. Әлегә тагын бер корт чаккалаганчы авыл мәктәбенә ашыгыйк һәм мәтәү тамак һөнәрләренә эш кораллары аша да күз салыйк. Мәтәү тамак авылы мәктәбенең бинасында урнашкан музейда без хәзер. Безнең бит инде шундый бер гадәт бар, музейларга керми калмыйбыз һәм ул музейларда моңарчы күрмәгән нинди дә булса кызыклы әйберләрне барлап чыгабыз. Шөшлеләрне, пычакларны, наганнарны, пуляларны бөтенебезнең дә күргәне бар, ләкин без бит инде Башкортстан ягында, авылның нинди урында урнашканын күрдегез. Бу якка хас Иң беренче атрибут, кәйлә. Тау-таш арасында кәйләсез ярамаган. Барыбер дә шушы якның тарихының үзенчәлеген күрсәтә торган әйберләр. Урман эчендә урнашкан, әле дә менә өстебезгә урман ишелеп тора дип әйтәләр. Менә бу тәпән кыргыч дигән әйбер. Моның бүгелеше саплана торган булган, монда сап тотып эшли торган. Тәпән ул агачны уеп ясаган, менә шушындый бүрәнә дип күз алдына китерегез инде, шул бүрәнәнең эчен кырып, Су тоттыра торган агач савыт ясыйлар. Менә шул тәпән дип атала. Гадәттә инде ул шуның кадәрерәк зурлыкта яки кечерәк мунчаларда тора торган, су сала торган була инде. Менә бу кырые аның кайралган, шушының белән кырып-кырып агачның эчен уя торган булганнар. Моның очраганы юк әле безгә бер дә башка музейларда. Шуннан тагын ике әйбер күрсәтәсе килә сезгә. Берсе Сабан карлавы дигән моны. Икенчесе төрән кыргыч дигән. Болар бер үк агрегатка кагылышлы ике кыргыч дип әйтик инде. Монысы төрәнне кыру өчен, балчык ябышкан вакытта, монысы шунын сабанын кыру өчен. Төрән белән сабанны аңлатып тормыйм. Авылларга шалтыратып булса да, яки авыл хуҗалыгы министрлыгына шалтыратып булса да, сабан белән төрәннен нәрсә икәнен сорап белешерсез. Бөтенебез дә авылдан чыккан кешеләр, ансын онтырга ярамый инде. Аңа тукталып тормыйбыз. Монда музейның бер бик кызыклы һәм аяныч бер өлеше бар, утызынчы елларда репрессияләнгән авыл халкы исеме. Исемлектә унөч кеше. Нәрсәсе үзенчәлекле? Бу кешеләр хәлле крестьяннар, ул вакытта инде кулаклар булып саналганнар. Һөнәрчеләр, үзләре эшләп үз хезмәтләре белән көн күргән кешеләр. Аларның үзенчәлеге, берсе дә башка кешенең көченнән файдаланмаган, боларга ялланып эшли торган кеше булмаган. Кайсысының тугыз баласы бар, кайсысының җиде гаиләсе, баласы бар, кайсысына, кайсысы авылның мулласы. Һәм аларның репрессияләү сәбәпләре, берсе, Дәүләткә ит әзерләп яткан, кешедән мал җыеп, берсенең түбәсе калай белән ябылган булган. Кыш буена җиде балалы гаилә икмәктән аерылмаган. Тугыз бала икмәк ашаганнар кыш буе, йорт түбәсе такта белән ябылган. Дин сәясәте дәүләт сәясәте белән туры килмәгән, менә барысы да шулай итеп озатылган кешеләр. Һәм бу исемлектә берничә мулла бар, аның инде бәйлелеген үзегез аңлыйсыз, өч мәчетле авыл булган бу. Динле, гыйлемле авыл, беренчедән, икенчедән, хөнәрле авыл. Ләкин менә утызынчы елларда, инде гражданнар сугышыннан да күп зарар күргән бу якларда тагын бер афәт, менә шундый кешеләрнең

Ну, рабочий крестьян инде, дип әйтергә була инде, эшче крестьян нәселеннән. Крестьян, крестьян.
Ә болай шуннан килгәннәр, шундыйрак кешеләр булган дип әбиләренә нәрсәне сөйләгәннәрен беләсезме болай? Туры киләме дип әйтәм, Туры Ревиски. килә, и, әзрәк туры килә. Әбисә-әбиләрнең сүлә- сүзләре. Ага.

34-нче елгы, 1859 нчы еллардагы ревизический сказкаларда язылган милләте башкирс идек. Ә Ботай ягыннан инде анда башкир дип язылган.
Бу өч нәсел буенча шул нәсел дәвамчылары үзләре төзегән шәҗәрәләр, тапкан документлар, гаилә илаулары буенча билгеләнгән мәгълүмат. Аның шул кадәрен генә табу да зур бәхет әле. Бер гасыр эчендәге тарих та әллә ничә үзгәрешле булырга мөмкин. Мәсәлән, Мәтәүтамакта 1919 елда атып үтерелгән комиссарларның да кайдалыгын 60 елларда гына ачыклыйлар.
Авыл халкы төнлә килеп, шушы ике кешене монда күмгәннәр. Монда күмгәннәрен алар бер 30 ел әйтмәгәннәр. Аның урыны шушында ук мени? Э, шу, аның урыны иштәрәк. Ага. Анда уже карьер. Бу тау инде карьер тавы дип әйтә. Ни татарча карьер дип әйтә без безне. Теге карьерны әйтмим, карьерга әйләндергәннәр. Карьер дип әйтәбез. Шул вакытта 50 нче елларда, 56 нчы елларда вроде инде юл салганда э, грабич ала башлаганнар да кеше сөякләре килеп чыккан. Шуннан соң инде Бу вакыйганы күргән, ул вакытта яшь булган, 18 яшьлек адәм, бу вакытта инде хәзер 50 нче яшь якын, әйткән, монда менә шундый комиссарларны без яшереп күмдек дип. Шуннан соң инде бу район масштабында зур бер вакыйга булып, монда инде митинглар, демонстрацияләр оештырып, нидән э, туймаздан китереп э, ниләрне, э, военныйларны, хәрбиләрне Салют биреп, аларның шушы тапкан урында хәйкәл куйганнар. Ул хәйкәл инде аннан соң әкренләп югалган. Маллар йөри башлагач өстендә, әйдәгез сөйләшкәннәр, авылда, авылдагы кешеләр инде клуб кырыена күчерәбез дип. клуб урынына күчерелгән. Шушы ни калдыклары белән инде аннан соң инде клуб безнең бит инде тоже бетте. Ни үзенең ни клублар бит ябылды. Шуның белән ул һәйкәл урыны Калды шунда. Шуннан соң 16 елда, 2016 елда шушы үтерелгән комиссарларның правнугының туганы инде килеп чыгып, менә шушы һәйкәлне восстановить итәргә артыннан йөрде. И менә без шушы урынны Яңадан восстановить иттек. Аларның хәзер күмелгән урыннары кайда? Шул клуб Клуб, янында. клуб янында сөякләре шунда. Шунда калды. Әйе, әйе. Менә шулай. Безнең әңгәмәдәшләребез нинди тарих йомгаклары сүтеп, үз нәселләрен барлаганны күз алдына китерәсездер. Абзыйларның икесе башкорт, берсе татар. Бүгенге көнгә алар тапкан мәгълүмат буенча, Үзаңнары буенча шулай. Алар бу фикерне беркемгә дә көчләп такмый, беркемгә дә бернәрсә дә исбат итми. Ләкин шәҗәрәләрендә кем булып язылуларына карамастан, өчесе бер тигез татар телен һәм туган авылларын саклыйлар. Монда сәясәт юк. Бу гади бер авылның чын барлыгы, үз йөзен югалтмый яшәеше. Сезнең бүгенге көндә э, вазгыять ничек? Мәсәлән, э, хәзер халык саны алган вакытта үзегезне кем, кем дип э, яза торган буласыз инде? Теге милләт э, дигән вакытта. Мин менә минем ике агыем бар, алар да без татар дип язылып барабыз. Мин белә белгәннән бирле шулай язылабыз. Безнеке башкир дип языла. Сезнеке башкирдә языла. Сезнеке? Сезнеке башкирдә языла. Бу электән килгән барлык ниләрдә э, переписларда шулай булып язылып бара инде. Тип дөрес.
Чөнки мин сүзегез белән әйтәм, шоколадтамак менә бу. Ул бит шоколадтамак волости булган. Әлеге рай центр була бит, район үзәге. Шоколадтамак мин ул авылда үстем. Монда тусам да күбрәк ул авылда үстем.

Ну бу тирә-якта башкортча сөйләшкән кеше юк инде.
Күп вакытта без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче татар халкы дип сөйләргә яратабыз. Ләкин ул вакытларда без әлеге сүзләрнең ни дәрәҗәдә тирән мәгънәгә ия икәнлеген үзебез дә аңлап бетермибез кебек. Шушы Мәтәүтамак авылы тарихына гына тагын бер кат игътибар итик әле. Ярар, татар халкы бу урыннарга күчеп килгән дип әйтәбез, бу бер күчеш. Шул ук менә Актаныш районының Әнәк авылыннан килгәннәр, мәсәлән, бер күчеш булды. Мәтәүтамак авылыннан чыгып китеп, тагын башка авылларга нигез салганнары да билгеле. Э, татар халкының э, э, тиз генә санап үтсәк тә акбасар үрнәк дүлән әзәкәй авыллары алар хәзерге башкортстанның бәләбәй ярмәкәй әлшәй районнарында урнашканнар алардан тагын күчеп китүчеләр булгандыр шушы ук мәтәү тамактан себер ягына чыгып китүче кешеләр бар һәм бу әле бер авылның тарихында гына булган вакыйгалар. Һәм менә шундый мисалларны күбрәк барлаган саен, без үзебезнең тарихыбызны һәм бүгенге көнебезне, татар халкының бүгенгесен күбрәк аңлыйбыз, миңа калса. Әлегә шушы урында безнең иҗат төркеме сезнең белән саубуллашып тора.